Ya selamat betemu baru kitai ba pengingat tuai Bujang Lembau kitai ke sekali tu pemata menua anak Tegong Armau ensana. Kitai diatu nyema enggai ba tusun ti ke tiga puluh semilan. Nyadi nyau udah mupuk jauh ka kitai nih. Tiga puluh semilan nyadi Nyau ka sesemak setengah aja jerita tu dah tang taja pia nya jangka ku kita panjau majak geram segeram munyi ku jaku orang diatu ninga ke kuyan cerita tu minggu nya tadi kitai tudah uhh udah ninga tudah satu indai jara tu tadi tepeda seduai menyadi tu ngemata ku orang kemali ba penai kumbai iya munsuh ninga tadi au. Laban dia ke pulai ari nyu silau pulai ari umai ngema ma tudah tuai penuh iya mah utai kelawa iya meh nyadi ap tadi tekenyit iya nyaka iya nikal ke umai ke ari nyudah malam jalai nadai ga peda agi ka iya mansang ke mua seduai menyadi nya ngempang jalai iya ga bah jalai bekeni ko kasih ni um satu kitai tu indai jara tu tadi nya. Ari nya iya nyalu berunding dalam ati, Mai matai baie idup. Aku enda tau enda mega orang ke mandi nya. Nalah sida nya lagi nyun dipepat munsuh dua iku nya. Ambik ka mih serumah. Pia ku tudah runding Indai Jarau ai. Nyalai iya perlu bejalai belubah lubah. Nyubok ari belakang seduai nya tadi. Mak iya pan mengkang ba belakang. Enda ingat lengka ke iya. Uji leka ke dulu be nya. Keba indai jara bukai enda ninga cherita iya penyu luput da gasak ke Bungai Nuyang enggau Pandas Gatak weh. Nya alai udah nya tadi seduai menyadi nya pan enda ga meda iya ari belakang. Iya menyau semak bendar dia di indai jara betelalu belena enggau penegar tulang tudah tuai iya nya tadi mansa seduai menyadi nya. Tuyung enggau panjung-panjung dia tu tadi kitai sama nemu jari iya betepa kiba kanan. Musuh, musuh, musuh mati kitai rari kitai enda kitai meda dua iku musuh ngkilun ka kita penuh mandi rari jampat kita. Pia ku tudah indai Jara. Ninga nyawa iya tenyun cherik mega orang pantai din tadi madah ke munsuh tu bisi datai. Dia orang ke mandi peh tenyu begau me bala orang dia tadi wai semua indu nembiak tuai lelaki uhh rari pulai ke rumah nyu pepal. Bisi sekeda nya tadi iya nyuna ke titi ke jalai penai tang badan dua meh iya rari ngili penai bisi niki ke pantai ke seberai bisi nya tadi nyu sebarang sida tu ke rari tadi dah nya meh sebarang ke enda tebelit ke sida weh terlalu belema telanjai-lanjai nya nengah jalai penai nya. Ba pampul pan enda ga taba enda rahi ngidup ke diri enda nemu ku maya utai nya ku deh ni buah ku nusi au nyelai nyau enda beduli ke diri telanyai mesti da ke rari nya tadi wai iya ke rari ke munsuh ku indai lit nama nya tadi indai jara genuk sida ke indu endang enda da peduli agi semua tinggal memagang anak dejawil tangkap beberang lalu de sengkidang detaban ke rari belanda pulai ke rumah. Nya meh menyawa mensia ke rari enda nemu agi megau orang de rumah dian tadi madah ke munsuh tu datai. Pia ke pia ku indai jara doi. Pia. Aaa nyau ngena indai jara tu tadi nyadi jalai orang Meraka ari seberai ngagai penaik sida dia niti batang kabang sekayu. Kira kemesai lanji meh. Maya indai jara tu ke mega orang tadi hari enda udah silau mai maya nya. Ti mata enda lansik sigi nyenda meda utai nya kelumai ira maya teka nama nya uhh rangkang ngachuk mata ku jaku orang tadi. Nya agi enti kitai nya belanda, dini kitai bisi tepeda ke utai au. Nya alai tudah indai jara tu tadi dah, lebuh iya ke belanda nengah batang kabang ke nyengkar sungai ari ulu pendai nya tadi wai. Dia dia nya dah enda nya enda tepeda ke indik kaki iya. Udah bisi tudah tuai sigi nya tuai. Pia jari iya chechamang. Pia nyawa iya meradak rerawa. Pia ga kaki iya nya tadi nyingkang niti batang kabang. Indai jara jara pentalu salah india iya kelalu pelawik da kaki kelinchir kaki talut mepur tudah tuai labuh kai ne naban ke mama iya nya tadi penuh penuh laban utai ke dibai iya ari umai tadi nya. Lalu enggau mema iya nya mih iya ke baruh kin. Nya meko jerita orang ke rari ke munsuh nya tadi. Ko jaku ke rari ke munsuh tang kati ko deka rari iya nya tadi tudah indai jara tenyo kapul-kapul kenu iya ba ai wai nasib tudah mak iya nya tadi. Bisi ka pelepuk iya laban utai dia lempung magang da tudah endang daun pasa, daun rampu, utai nyedia tadi. Ukai utai ke berat deh. Nyu nya ka nyadi pelepuk iya endur iya bepegai. Nya mun tudah indai jara nyu enggau sabak-sabak minta sah orang tang sapa orang ke datai nusah iya. Nyadi teguh seruai kilat amat tegeli ati seruai iya. Meda sida serumah ke rari ketegal ke nemba jaku indai jara satu nya tadi madah ke seduai nya munsuh. Nya meh seduai iya. Amat terang ke ai ngeli seduai ai ketawa ba ujung batang kabang ke nyengkar penai nya tadi ngemata ke sida serumah ke nyunda bapa iya enda bindai ngidup ke nyawa diri, ngidup ke anak diri, ngidup ke bini diri meh nya sekeda nya tadi. Indai jara penyura Rawak minta idup ke orang nadai nya din jari iya chapai-chapai di baruh ba sungai din. Nyadi seruai iya nya tadi enda enda madah kediri laban enda deka meda ni pengelama sida serumah nya begau bansa nya. Meda tudah indai jara tu agi ke kapul nyemerai naban kema iya. Dia dikilat lalu terjun ngambi indai jara tegung agi sesinau ba tebing ai ngemata ke kilat ke ngambi indai jara. Lebuh indai jara datai ba tebing dia iya adat ke nyet baru meda orang nya nya tadi nyua ke jari deka ngambi jari iya ka ngidup ke iya ka narit iya ke tebing. Indai Jara penyu ngelengka kema iya. Iya pun lalu bekenjing baru lalu ngebu ke diri nyemerai ngagai tengah ai king ne ulah Indai Jara. Laban iya penyu nadai ma agi nyang king ba belakang iya. Nyau lempung meh iya nyau tadi nasib iya tu nyau bansa orang ke nemu nyemerai. Iya ga laban indu kitai menua agi menya jarang ai kena nemu nya merai da laban rumah kitai enda sigi semak tebing ai ti kitai mandi sigi nya merai meh kitai ari nya sida kini indu ti tadi ukai semina kitai ke laki enda sigi landik nya merai iya Isa ku mati tengela mati lema ngai meh ku mati di pumpung kita nya. Ku tudah tuai jari champai-champai ke tengah ai dia enti dengau sabak-sabak indai jara tu. Meda indai jara tu nyu jauh lebuh ai ke enti dewai kilat ngai ke atas lemas dia kilat perlu mejok sereta lu nangkap indai jara lu rebai ia ke tebing. Datai ia ke tebing dia indai jara tu nyu sesengah ka luput agi ngini. Anak mono aku, oh pita munsuh aku tu nadai laki aku tu nadai orang enggau aku betupi meka ni. Sinu muka aku. Ukai nadai aku tu. Nadai bisi utai aku tu. Bunuh kitai nadai beguna pia aku iya. Kasian menua andi ini bang anak nemu utai. Orang ke dikumbai enggau orang ke begau ngapa. Dibai di begau enda nemu utai pia aku tegum jaku mu iya. Nai, iya nebang seruai tu jauh tang ngining ka aku. Kui pun suah seruai pia. Ku tudah satu woi. Nya mini laban di enda meda utai enggau silik dulu. Tang ku mai deh mung suah ka nuan. Ni orang enda begau jaman di. Pia ke tua madah ke iya. Amat ukai munsuh nya nuai ducha. Ei seduai nya amat ukai munsuh. Sapa seduai tu deh? Pia ku iya. Agi nya ba iya nya tadi laban iya bedaut pantu ati iya. Lubang ini enti deka nemu uji jenuh deh. Jenuh dulu deh duduk deh. Pia ku tua madah ke iya. Tudah satu pa lalu enda munyi lalu duduk dia iya ba kerangan penaip dia. Iya nguji deka meraga murang dua iku nya. Amat ke enda seduai nya ukai munsuh. Ti seduai nya ukai munsuh nama kebuah iya enda ngelala pia ku ati iya. Lalu enti seduai nya munsuh nama kebuah seduai nya enda munuh iya tauka enda nyerang sida serumah lebih agi sida ke mali nya tadi. Bah, keh. Niki tua. Nyadi aku dulu. Nuan ngema ini nya enggai pia legi nyera rauh baru ke megau orang. Pia aku tegong madah ke kilat. Nya meseroi menyadi nya tadi wai telalu niki ke rumah nengah jalai penai nya. Iya mekira setengah meh jalai penai nyudah ditengah sida tiga dia seduai apan lalu ditegah bala asa ujai asa nyelipan asa damat eno mayuh orang bukai nya tadi bala asa jeti meh nya aku nyerita mua pungka pungka berani orang ti mepera dosa orang nya tadi manuk sabong damu tu magang. Amat arang ngajat ujai weh deka ngerapat seduai menyadi nya tadi. Nyadi maya nya jalai sigi nyo tempat laban api churut ke retungkun sida nya tadi. Nya meh tudah satu ke dema kilat nyu rauh-rauh madah kediri mati. Enda munuh seduai iya ukai munsuh seduai tu ukai ukai munsuh. Matai aku negeri deh munuh kita. Iya ko indai jara tu tadi satu. Nai sapa deh nya deh nya indai jara pia ko dah oh aku meto enda munuh ngambi tiga ko indai jara. Nyadi orang enda ibuh ke jaku indai jara. Laban sida meda iya tak dema orang. Kumbai sida indai jara tu udah ditangkap mun suah. Nyadi Tegong seduai kilat endang enda ibuh ke sida serumah ke deka ngelaban seduai iya. Taja utai udah terang. Tang seruai enda ngelala nya tang sida nya tadi enda ngelala seruai nya tegong ok lah tu laban sekali meda baka ke orang bukai sekali malik baka ipas gamal seduai iya pendiau seduai iya nya nyau besai tinggi pia ga gamal seduai udah jauh kering udah jauh sigat agi udah ke dikambuh sida keling da Pangrau Libau. Au ugai seruai nyelipan bala sageti sereta ngurang bukai pan lalu berkah ngerapak seruai nya tadi pan tau sida tak lalu enda kena nyadi tegong seruai kilat enda sigi enda nyintak duko kilat pia iya ngema indai jara pia ga iya nyilat pan tau tumbuk orang salah. Nama deh nyau lelak diri deh sida serumah tadi deh kedua entegung seduai kilat nya selemai lemai nya tadi ari luar pintu kuta nyadi ugai nyepi diri enta deh nyau ikat bendar iya perlu belena kai lalu terjun dia iya lalu ngangau ka aki iya Raja Kenali minta tulung pan suat iya ari dalam ai. Nyau ria belanak baru katas ke ngelaban selui menyadi nya tadi. Nya mun tudah indai jara ka bikil ba belatan kilat nyu rauh rauh madah kediri mati kekadang mata sangkuh orang nya tadi amat teh ngerinas belakang iya ni diati tudah tuai nya tadi enda kesal. Kesal lama amat meh iya nya. Aaa nyau ke lama lama tadi meda orang telalu enda Kelaban ka munsuh dua iku nya tadi diadi Damu maga enggau Senai lalu nurun ari rumah. Datai ba sida ke belaban dia tadi Damu pelalu ngasuh bala iya ngetu ngamuk seduai menyadi nya. Orang pelalu enda agi ngelaban seduai iya. Kati seduai Dum, sapa seduai nya, ari ni penatai seduai? ku Damu. Ndai kelala mati giga nya bangat enda ngelala kenuai deh. Ti kita bedau puas ati laban baru meh kenuai menyadi tu awakka kita nya puas ati. Pia ko Tegong, ninga nyawa nya tadi dia deh senai ka ngelala nya nyawa anak iya. Senai lalu belanda entek ka mansang ngagai Tegong seduai kilat. Iya perlu enggau sabak-sabak merap seduai menyadi nya tadi. Nyadi maya nya, kilat lalu ngengkah ke indai chara nya di tanah dia. Empu seduai metu tadi anak si anak su iga ke seduai mangan lap tiga iga beduan kami serumah kitai bansa kitai serumah tu. Pia ku tudah senai. bejaku enggau sesabak merap anak ai dua iku nya tadi. Ndai enda ke nuai beduan ti ndai. Nadai mimpi ke nuai beduan. Ti ke nuai sigi ka bisi merinsa kitai serumah. Kita ke ngumbai ke nuai munsuh. Ke nuai nyadi enda sigi lalu enda ngelaban sekali ke menduai. Aku megai ulu buku enda meh. Ti ke nuai ngelaban abis kita tadi. Indah ke mayuh agi ari kitai serumah tu munsuh ke diamah ke meduai empai lama ke udah, ku Teguh. Nya alai ninga nya tadi baru orang sekayu rumah nya penyu ngelala seduai nya tadi ke dikumbai orang munsuh. Endang Teguh seduai ke ila anak senai uchu Damu. Aaa Damu penyu gaga endar merap uchu iya dua iku nya tadi orang lalu baka bengap Lebih agi sida enjai sahalipan, saiti, sadamat enggau manuk sabung bukai alai sida nya. Enda ngutuk mu seduai tu enda ulih rapat kami. Ti munsuh baka ngelama tu ni utai kena alah. Pia ku Jai. Ingat kitai akan sumbar utai weh. Iya. Awak kitai ngingat kenyau ni buah ko madah kitai baru. Iya. Nyadi. Bisi ga sekeda semua-semua-semua dah kami ka ninga sumbar ujan engka ka ngelengkat ke nya pia, ku iya ke beraum meh. Nyadi sumbar ujan kelia ati peti ujan tu nya ka di ukui kaka begaru gisai-gisai antu ngasu ulu sungai nengah mudah langkau umai. Nya iya au sumbar iya, ku kaka. Anak wai ni keri dulu. Uja deh umai ujai. Seruai deh ga mega. Nangkap babi belang kami dian nyin ba pagar beruh nyin. Kena kitai niki kucho ku dua iku tu. Pia ku damu tu. Haa ujai seruai mega pelu nyau mekecit nangkap babi. Senai seduai santang perlu niki ke nama nya pulai ke rumah nyendiaka ke duran nyendiaka piring dikena ngambat penatai seduai menyadi nya tadi lepa endang sigi indu anus tepus nyuntai indu bantang tiang meligai indu ginti kepala pandai dia utai nya tadi tak bisi mega mega. Baka ke enda jari beselibuh ngereja utai, peda utai udah tembu. Enda lama deh nya tadi, rengka dikena miring pan udah disedia kurang lalu ngerebantai ke ngagai tengah laman. Babi pan udah ga dipelintang kurang ba kaki tangga, dia sida damu palu miring. Nya udah tembu miring nya tadi, orang pelalu bebiau tembu nya baru mancak babi. Taja pan tebuang tu nya biak ari kilat tang iya dasuh orang mancha babi laban bulu iya nya sigi tuai agi lalu tinggi agi ari penyadi iya. Nya meku wai ku orang. Tan sambur darah babi ke digaya tebuang nya tadi. Uhh. Lalu betekeching ka bisi kemuchuk Sabang. Babi nya mati, orang palu niki dinya nya. Nama da kenyau nyadi diri da sida serumah nya tadi gaga ka penatai tegung enggau kilat tu, aki seduai damu enggau sida serumah nyelamat lalu nyambut penatai seduai iya. Utai ke endang sigi chukup magang tuak enda baka utai ke diru orang malam nya tadi. Pia ga utai rempa lawok salai kasam utai bukai ukai nya baka ke nemu pungkang sida da mu serumah. Nyadi lebuh nyau meda gamau seruai nya nyau semak endar nya baru orang meda seruai menyadi nya amat bisi bendar berubah. Ukai semina nya, pendiau seduai iya sigi berantu. Enda peda orang bukai sekali malik baka gamal seduai iya ke ngelama tu. Tang lebuh nyau ngereningka bukai, udah nya malik baru dia gamal seduai iya tak jauh bendar berubah. Berubah jauh manah tak lebih sigat, lebih kering daripada orang. Enti tekala meda orang ari Panggau Libau nyengkal bekenyau mega mau orang ke datai ari menua nyin baka gamal seduai menyadi nya. Nya kati ku enda sigi udah deh kambuh orang din baka gamal orang nyin meh seduai iya. Orang ke dara enda nemu agi nyi ngepa deh. Ti seduai menyadi iya duduk deruai wai. Sigi nang tengetu sida nyeling ari seling dinding ari bilik nyin. Huh. Bisi sekeda pansut keruai enggai meda nyeling seduai ambi sangkut kaki ku jerita, jerita tengkaman. Kedua tadi Isak ngaga diri nyembi utai ke tanjung. Nya. Ngica ke nya tadi, meda seruai menyadi nya lebuh seruai bisi ayan deruai. Lebuh maya seruai iya mandi, amat ka beterudus indu sida serumah nya nitih taja enda sama sereta nurun Kebak datai da penai kekadang amat bisi salah berebok genok oi laban mata nya ke bukai jari nya berebok ke genok ne enda lugang genok nya meh salah enti penoh enda penoh enti berebok enda berebok laban mata nya ii gin tekat peh sebedau nyadi nya. Nya alai ku cerita agi ke kandang seminggu nya neh. Nadai kala puang ruai damu wai laban sida serumah mendingka jerita seduai menyadi nya tadi lebih agi seduai ke nyau ke Panggau pulai ari Panggau nya dibai orang ngayau Temenggung Demang dia seduai nyeritaka macham pengawa ke mantu seduai iya nya tadi. Lalu di nya tadi nyu ngenang pasal pengawa seduai ke diselimau aaa selimau din ka ke bebunuh laban bujang berayun ngeli chelum aaa mata chelum ngeli jarang nya tadi. Udah nya nyu belaban enggau sa lanting enggau bala sa aaa bundan ari sungai berangan. Nya mujai oi amat tanya inua ninga cerita seduai menyadi nya tadi ke kasah iya ti aku chau amat aku tembu ke sida nya enda aku ngempat tunjuk sida nya enda perati enti aku ku tudah mujai oi ada nyadi gang orang empu duduk bepaut patung iya enda tau kelalu kasar kitai bakih. Ukai tudah ke ngayau ke iya nya. Tang laban kalah bai orang ku saut Nyelipan. Pia mega seduai nyeritaka pengawa sida ke ngalah ke rumah Temenggung Demang. Akai akai akai ne amat bemaku tu. Sayau amat bemaku enda ampit. Pei nyuchau saya meh enda temu dema nya luchau. Enda bai pulai. Huh ti aku huh sigi aku mak nya bai kitok. Ti aku kering baka seduai. Mesa nya pia ku aki Chendan bejako ari tisi. Huh enti di iya meh badu enda belauk Laban deh kena tetemu ke indu, ku indai jara nya weh nyanyi ingat ingat ke indai jara kitai ke mega orang lebuh rak ke mading nya. Deh enti bala bejako pan nuan wan pelasik ti aku udah lama kai baka deh nya. Tang ai munyi iya tu, ku saut aki Chendan betimbal enggau satu indai jara. Nya begau ga orang tadi ninga seduai ke besaut enggau pangan diri enoi. Udah baka seduai iya aki Chendan enggau indai jara tu tadi sigi selalu betengkar enggau pangan diri. Ukai ento nyengala betengkar seduai iya. Iya ke bendar nya saja. Betundi enggai lah jama pangan diri seduai iya ukai belaya nya. Nya sigi pengawa seruai iya nya ke rindu besaut enggai enda gerara orang luai seruai iya nya. Nya ku nya. Nya alai nyau enda ulih tenang kitai meh pendiau enggau pengidup selamu serumah lebih agi tegong seruai kilat, seruai apan nyau bujang raya, gamau seruai menyadi sigi kurang lebih ada pangan diri. Tang Tegong tu laban iya ke sigi nyurut ba semua utai ari kilat tadi nyalai penyigat enggau pengering pan enggai iya lebih mega ari menyadi iya ketuai nya tadi. Enti Damu ati kitai Damu Bulu Burit tu suba taja ku umur iya nya tadi iya udah ngalih enda rengki baka mata panas kitai duai. Baka matahari kitai. Tang iya tau agi kering ah. Agi tegar iya deh. Huh. Kapa deh nyebut. Laban iya ke nyau rindang. Jamah uchup iya dua iku nya tadi. Dia dia tadi nyau lalik. Nyu enda tentu tingat ka bini iya inja ke retaban ka ngau padan din di batang bekam. Nih. Iya. Badi ti enda ingat bini iya nya. Bini bajik iya inja nya. Nyadi ku jerita nya pengelama iya ka disimpan enggau padang din weh. Dia di nya tu alu jadi imi enggau enggau padan nih. Taja pia udah jadi enggau enggau padan tang ati iya endang meruan ingat ke laki iya enggau anak iya di menua. Inya seduai enggau padan bisi anak dara siku benama Bulan. Bulan tokoh jerita naka iya pemaja majak indu Dematang Kamdien murihka indai iya inya mega inya kini. Lalu inya pan piak mega empa pemisa batu kulit Melaban agi iya enta didiak gamal inya tu lalu enda berubah. Ka baka ke dara bari ari ari ari pai untung meh bisi batu kupak ngelaban tu neh. Nya deh kebuah indu kayan di menua nyin weh. Tu enda tentu nyamai ati meda inya. Laban meda iya tak enggai tuai. Ukai semina enggai tuai nya pemajik iya nyadi dulu deh berubah. Baka iya ke datai suba meh nya. Nyu beranak diri enggau enggau padan baka nya ga gamal iya aruh iya enggau padan tu gila weh. Tang nya salah mbe eh. Enggau padan ni enda gaga ati enggau empu iya. Nya alai nyau kelama-lama ku jerita tudah enggau padan tu nyu baka apai iya nya. Lalu bulan nyu baka menyadi iya. Iya. Nya alai tusun ke tiga puluh sembilan tu. Dilengkapka naka ke dulu nya nih nyudah nyebut bala kayan da mata mukam kitai nya alai berengkah ari tusun ke empat puluh nya ila diangka ka aku ke enda ninyu berunding kin bala sada amu tu deh ni nemu engka nya bujang lembau nya da tai kini enda nemu kitai nya alai anang da ingat ka tampung jerita tu ba minggu ti ke empat puluh nengkan ke tu nya alai